שטייט אין אמרות משה פון קאברינא, זאגט דער מהר א פון שלאניו האט געזאגט אז עיקר עיקר השתיוות אות ברית קודש, האט געפרעגט די קאברינא אז ס'קלאפט נישט, ס'איז נישט קיין עין ס'איז אלף, שטייט דאך דא עין נישט קיין אלף, האט ער געזאגט די קאברינא ווי קען מען זיין א שומר אויב מען באדט נישט דעם עין מיטן אלף, ער גיסט נישט אוועק דעם עין פארן אלופו של עולם. ווי קען מען זיין א שומר אז דו בייטסט נישט דעם עין מיטן אלף, אז דו גיסט נישט אוועק דעם עין פאר ליפא של עולם אין די אויגן, איי די אויגן, דער בן איש חי ברענגט דארטן אז די אותיות נאך עין איז כסף, ריכטיג? מיט אלף בית נאך עין, נו וואס איז דאס נאך עין? פ' וואס איז נאך י'? כ' און וואס איז נאך נ'? ס' ס'איז כסף, נאך עין איז כסף. זאגט דער חידו ש זאגט ער זאל דארט מסביר ווייל. פ, נאך די אייערן קומען די אלע כיסופים און די אלע תאוות, אז די ציטערן אויף די אויגן וועט עס נישט זיין, אז נישט דא קיין אייער, נישט דא קיין קעזע, נישט דא כיסופים, ס'איז דא גוטע געלט, אז דא דאלער איז דא, אבער נישט דא די כיסופים, נו אוודאי אויב איז דא דאלערס, האט דאך שוין געשמועסט אזויפיל מאל דער הייטש אין שייע ל ג, ועוצם עיניו מראית ברא זאגט דארטן די נביא, שייע ל ג, הי. מרומים נישט קיין לחמו ניתן, שטייט דארט לחמו ניתן מרומים און אמונים, זאגט רשי די לשון לחמו ניתן, לא יהי' מבקש לחם, וועט נישט דארפן זוכן קיין פרנסה, כי מן השמים אספיקה לו מזון, פארוואס זאל ער אידא אויב עוצם עיניו ורואה זברו, לשון רשי דאס, אין שריי לג, עוצם עיניו ורואה זברו. לאך מיר ניט אָן די קשיא, לא יהא מבקש לחם כמן השמים יספיקו לו מאזן, ביי מיר נחסימא פון רש י מער פון נחסימא פון להבדיל דער מנהל באנק בינלאומי, אז דער רש י זאגט לא יהא מבקש לחם, נו אויב שרייבט מען עס צו טון לצורך פרנסה, אלץ מאכט מען דאך היינט לצורך פרנסה, לאז אראפ די בריל אין די גאס לצורך פרנסה וואס ארבעט. ווייטער רש י ממשיך שטייט דארט אין לאך מיר ניט אָן מים אבני אמונים, זאגט רש י מים אבני אמונים, כלומר, לשון רש י, כלומר, זרעו יגדל, וכל צרכו וסיפוקו, אלעס, חתונה מאכן קינדער, אלעס, גיב מיר די הויט. יעצט אן אלטן אזעלכע הייליגע טעג, מען גייט אריין אין הייליגע טעג, א מענטש איז גודר גדר ועומד בפרץ, ער מאכט זיך גדרים אויף די אויגן, יא, ארבעט מען זיך אביסל, אביסעלע גדרים און יראת שמים. זאגט דער רבינו יונה, כי יראת השם היא יסוד כל המצוות, ואהבת ישראל ושנאמר אהבת ישראל מאת ה' אלוקיך אשר נעים עמך כי אם לא יראו את ה' אלוקיך. זאגט דער רבינו יונה, בזה ירצה ה' את בריאיו, מיט דעם וויל דער אייבערשטער די בריאה פארוואס מיר פאר די ירא שמים. יראת השם היא יסוד כל המצוות, ובזה ירצה השם את בריאיו, כמו שנאמר רוצה השם את יראיו. איז ממשיך רבינו יונה ותקנות חכמים וגדריהם יסוד לדרך היראה, כי עשה גדר והרחקה, און מאכט זיך גדרים און ירא שמים, פון תגיע עד אדם ביסוד תורה, זאגט דער רבינו יונה, ורב הזהירות והגדר והרחקה מן האיסור, מען מאכט זיך גדרים, הלא זה מעיקרי המורא, פון עיקר יראת שמים, והמרבה להיזהר יגיע אל השכר הגדול, כיון שנאמר גם המלך און זר בהם שמים עקר רוב, זאגט ער על כן אמרי חביבים די וואס סופרים יותר מענין של תורה, די וואס האבן היתר גדול אין יראת שמים, כי גדריהם מגזירות או מעיקרי היראה, ומצוות היראה זאגט דער רבינו יונה שכר הרבה כנגד מצוות רבות כי יסוד להם. איז כנגד מצוות רבות, מה ה' אלקיך אשר אני עמך קיים לעיל, ירא שמים, ירא שמים, א לפניו נאבד. און דער רבינו יונה זאגט דערצו אז די גדרים אין ירא שמים, דאס די גדרים, היינט ביינאכט די יארצייט פון הייליגן בעלזער רב, רבי יוסף קראמפלעך האט דערציילט אז איינער איז אריינגעגאנגען צום בעלזער רב און האט אים געזאגט ער ווייסט נישט זיין זון איז געווען אזא קנאק פון א בחור, געלערנט, געפלויגן לערנען, געדאווענט א ברען, ער ווייסט נישט וואס איז געשען, פלוצלינג.

וויאזוי האט געכאפט דעם שלאנג מיטן בראך ווי גרויס איז אריינגעלאפן צו בעלזער רב מיט א געוויין אז ער האט געכאפט דעם שלעכטן חבר האט דער בעלזער רב אים געזאגט גיב א קוק א אינטערעסאנטע זאך זאגט ער יעדע זאך דאמפט מען דאמפט מען איינמאל איין זאך דאפלט מען יעדן טאג צוויי מאל צוויי מאל וואס? אויף שלעכטע חברים מ'זאגט ביי מאבער שיין זאגט מען אחרינו מאדם רע אין מחבר רע. און שפעטער ביי יהי רצון זאגט מען נאכאמאל נישט הצלחה אין וכל יום מאדם רואה מחוברו. צוויי מאל צוויי מאל וואס גייט דא פאר? צו פיר מאל צוויי מאל? ווייסט פארוואס? זיין א שלעכטער חבר דאס איז א בראך א פירצה אין ירא שמים. איי ווער האט קיינעם מאדם רואה מחוברו און מען ווייסט גארנישט ווי מען בעט כבוד גייט דער אין ירא שמים און די תורה בעט זיך כי אם ליראה און איר הערט אדער רבינו יונה וואס ער זאגט אז די גדרים דאס מיינט ירא שמים א גדר אין ירא שמים דאס מיינט ירא שמים א גדר און ווייסט רבי יענקעלע גאלינסקי? רבי יענקעלע גאלינסקי האט דערציילט אז ער יונה ביאליסטאק איז אמאל אריבערגעגאנגען דארטן א שפיטאל פון חולי נפש לא עלינו חולי נפ און ס'איז געווען דארטן צוויי אינגעלייט זיי האבן געשריגן יענקעלע יענקעלע קום אריין רבי יענקעלע ארויפגעגאנגען צו זיי.

און שפעטער בין ארויסגעגאנגען האב איך זיי צוגעזאגט, רבי יענקעלע האט געזאגט, כ'האב זיי צוגעזאגט איך וועל טון אלעס וואס איך קען ענק זאלן ארויסגיין. שוין, איך גיי ארויס, מ'האט זיך אזא געשמאקע שמועס, איך גיי ארויס אינדרויסן, עס שרייט מיר איינער נאך, יענקעלע! זאלסט זען אבער זיך זיך זיך משתדל זיין די ענין וואס שנעלער, ווייל אין דעם איז תלוי די גאנצע גאולה. פרעגט ער פארוואס איז תלוי די גאנצע קהילה? פרעגט ער טאמער ווייל איך בין משיח און טאמער כל זמן איך בין דא קען נישט קומען משיח. האט דער צווייטער געענטפערט אהה צודרייטער וואס זאגט ער אז משיח משיח קען נישט קומען אליין דער רבונו של עולם דארף אים זאגן און איך האב אים נאכנישט געזאגט. גראד זאגט רבי יענקל איך האב געזעהן אין איין מינוט ווען איך בין געווען אינדרויסן האב איך געזעהן אין איין מינוט זענען אזוי אויפן גוטן פלאץ זייערע. כ'האב געזעהן א שעה צייט זיי איך זיך מיט זיי א געשמאקע שמועס און נישט אן זיך נישט פארשטאנען מיט זיי א רחמנות אויף צוויי אינגעלייט א אזא גוטע שמועס אין איין מינוט ביים סוף האב איך געזעהן זיי זענען אויפן פאסיגסטן פלאץ קען זיין זיי דארפן נאך אביסל זאגט ער דו האסט געטאטשט מיט דעם און דאס טאטשן קהלות סוף דבר הכל נשמע וואס אלוקים מראה וואס הייסט דער מלך זאגט מיר צו לאך די זעלבע זאך איך ווייס נישט דער חבר יענער יענע קהלה יענער. רבי איד, גיב א קוק סויפ דא, וואס האט עס געברענגט? עס האט געברענגט אז אלקים ער הוא, עס האט געברענגט א קרירת אין יש מאין, וואס האט עס געברענגט? סויפ דא וועסטו זען וואס איז די גאנצע זאך, פונקט ווי ער זאגט ער האט געשטאנען דארטן און גערעדט א ר' שאול צייט האט גארנישט געזען, אבער פלוצלינג האט ער געזען ווי די שלאנג איז נעבעך גרויס דארטן. איר פארשטייט? סויפ דא ביי הכל נשמות אלקים ער הוא, פארשטיין גוט וואס הייסט א גדר אין ירא שמים, גדרים אין ירא שמים. מען ווייסט דאס שלמה המלך זאגט אין משלי ז, זאגט שלמה המלך, פגוש דוב שקיל באיש. ועל כסיל בעי ואלתר, וואס הייסט וואס טייטש פגש דוב שקיל בעי איש? א דוב, די מפרשים זאגן דארטן א דוב וואס זיינע קינדער זענען געשטארבן, א בער וואס זיין קינד איז געשטארבן, איז ער מורא'דיג מסוכן צו הרג'נען מענטשן, ווייל ער איז פארביטערט, ער איז פארביטערט, פארווייטיגט, ער איז מסוכן ער קען הרג'נען מענטשן, זייער מסוכן, זייער מסוכן, זאגט אבער שלמה המלך, בעסער זיך צו טרעפן מיט דעם דוב שקיל ווי צו טרעפן א שלעכטע חבר. פגוש דובשא כלביש ואל תסיל באיוולתו די וואס זענען נייסעס מיט דרכי ה' מוזן די אייבישטער אפהיטן כי אם ליראו מען וויל זיך דאך נעמען יעדער איינער וויל דאך ס'זאל קומען א א לעכטיגע זמן א געהויבענע זמן אם ה' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראו ווייסט דאך יעדער איינער אבער לייג אריין לייג אריין אין דעם גיב זיך א שאקל גיב זיך א גוטן שאקל ביזן גדרים אין ירא שמים. איך בין געווען.

און קינדער קען מען נישט, האט איבערזעצט אַכצן קינדער, קינדער קען נישט פרעגן אזא שאלה דעם טאטן וועם מען זאל האבן באגראבן, האט מען אונטער געשיקט זיין ברודער, עס איז געווען ממש די לעצטע טעג, האט מען געפרעגט, און די ברודער זיינען צוגעגאנגען און האט אים געפרעגט ווי ווי ער וויל מען זאל אים באגראבן, האט קוים גערעדט דעמאלטס רבותי, האט קוים גערעדט נישט געקענט רעדן אפילו, האט ער געזאגט ס'איז נישט משנה, קענסט לייגן אין קרית יואל, אין תל אביב, קענסט לייגן אין פאנאוויטש, אין בני ברק, קענסט לייגן אין סגולה, אין סגולה אין פתח תקוה, נישט משנה, האט קוים גערעדט ס'איז נישט משנה. אך, טעם זאגט דבר אחד אני מזהירך, איין זאך ווארן איך דיר, נישט, נישט אין קיין ד' אמות פון דער וואס האט געהאלטן א אייפאון. אזוי טעם זאגט. געשטאנען און עמיצן געטראכט צו זיך, געשטאנען און געטראכט צו זיך, גיב א קוק, ער, דער ערליכער איד, האט מורא מען זאל אים באגראבן מיט די תכריכים אין ד' אמות פון איינער וואס האלט א אייפאון. ווי האט נישט מורא א בחור לעבעדיגערהייט זיך צו באגראבן לעבעדיגערהייט אין ד' אמות איינער וואס האלט אזא קהלה? גדרים ירא שמים, זעהטס גדרים פון ירא שמים, ארחיקים תחבי קשת, א מענטש דערווארטעט זיך פון אים איז ער מקיים מצות עס איז דא רייסע קדושים טיע, מען מיינט דאך פגש דוב שקיל באש, ער ווייסט ס'איז געווען פארן קריג געווען עפעס א בחור. עס ווערט דערציילט אז ער איז געפארן אויפן באן און דעמאלטס איז געווען דאך דער בראך מיט די השכלה, די השכלה און משכילים, און עפעס א משכיל האט אים געגעבן דארטן א ביכעלע, פון די משכילים האט ער געגעבן א ביכעלע, און ער איז געווען א שארפער בחור, א ערליכער בחור, און מען האט געזען, האט ער געזען די ערשטע פאר בלאט דארטן, געזען צו השכלה האט ער געגעבן א פליק ארויס פונעם באן, און שפעטער האט ער געזאגט פאר יענעם, פארוואס האסטו מיר עס איבערגעגעבן? דו האסט נישט געוואוסט איך וועל געבן א קוק איך וועל זיי אויך ארויסווארפן?

זאגט דער אור החיים הקדוש סוף פרשה גמ' שמור תשמרין את כל אם תשמור את כל המצוה אזוי זאגט דער אור החיים הקדוש וואס איז די כפל לשון שמור תשמרין וואס איז די כפל זאגט דער אור החיים הקדוש שמור אז דו וועסט מאכן משמרת מאכן א גדר איז אזוי תשמרין את כל המצוה נאר דורך דיין שמור דורך דיין תוספות דורך דיין גדר דורך דעם תשמרין איז די לשון אור החיים הקדוש אם שמור פירוש אם תעשה שמירה למצוות געזאגט, איר וועט מאכן א שמירה אויב זעט איר בטוחים שתשמרון את כל המצוות, אבל בלא משמרת אז מען מאכט זיך נישט קיין גדר טיעון כשלין בחלק מהמצוות, כגון זאגט ער מצוות שבת, אם לא יוסיפין מחול על הקודש, יש לוחות שיהיו נכשלים בגופו של שבת. רבותי, וויסן ירא שמים, חשוב'ע בחורים, מען גייט דאך אנהייבן א זמן.

א האלבע מינוט, דרייסיג סעקונדעס, וואס איז קיינער נישט געווען. דרייסיג סעקונדע איז קיינער נישט געווען. האט ער אים באוויזן אויף די וואנט, אז ביי יעדן חליפות וואס שלמה איז געווען א האלבע מינוט איז קיינער נישט געווען. האט ער אים באוויזן ער האט געמאכט א לאך, און גלייך פארדעקט. א לאך און פארדעקט. א לאך אזוי איינס נעבן צווייטן א לאך און פארדעקט.

ער איז געווען אינדרויסן. מען ווערט אים אפגעווארט אינדרויסן. די הינט האבן צעריסן מענטשן אויף פיצלעך. אבער ער איז געווען אויך אויף דעם צוגעגרייט. ער איז געווען ארויסגעלאפן מיט געהאט שטיקער פלייש מיט זיך, שטיקער פלייש, און ער האט ארויסגעלאפן האט ער געווארפן פלייש דא, פלייש דא, פלייש דא, און א הונט, דער הינט, ער זעט פלייש זעט ער דאך נישט עפעס אנדערש.

דו שיסט זיך אריין אין קויל אריין, און זיי פאר זיך אליין האט געשאסן, וואס האסטו געוואלט פון אים? ס'איז דאך ווערד מיליאנען די הונט, דו לערנסט דאך אים, וואס האסטו אים געהארגעט? זאגט ער, אבער כ'האב געציטערט צו רעדן א ווארט, ווייל ער איז געווען דער שוטה געווען בחרון זעם וכעס, כ'האב געווען א פחד דארטן צו רעדן מיט אים א ווארט, כ'האב געציטערט צו רעדן א ווארט, אבער כ'האב געווארט ער זאל זיך בארואיגן, ווען ער איז געווען רואיג די שוטה, איז געווען אזוי, ביי יעדן חטא וואס האב איך אים געפרעגט, וואס האסטו געהארגעט די הונט? פארוואס האסטו געהארגעט די הונט? וואס האט ער געמיינט? די הונט האט האט ער געענטפערט, דער שוטה האט געענטפערט, מענדעלע! די הונט! אונז לערנען מיר זיי אויס, מיר זענען מ א, מיר לערנען זיי אויס, מיר משקיע מיליאנען, ממון ודמים, יארן לאנג, מיר זענען משקיע, אויף וואס זענען מיר משקיע? אז ווען עס וועט קומען די מינוט וואס ער דארף צו טוהן, זאל ער מאכן וואס ער דארף צו טוהן, ווען א הייענע לויפט ארויס, און ס'קומט די מינוט, האט ער אויפגעלאזט דעם תפקיד און געלאפן צו א שטיקל פלייש, איז דער הונט וואס ער איז, וואס איז ער מיר ווערט? האב איך אים געהארגעט! דער הונט וואס איז מיר ווערט? האב איך אים געהארגעט! וואו האב איך זיך איינגעלייגט מיליאנען? אז ווען עס וועט קומען די מינוט זאל ער טון וואס ער דארף צו טון! קומט די מינוט לאזט ער אראפ די תפקיד און לויפט צו א שטיקל פלייש, דער הונט וואס ער איז, וואס איז ער מיר ווערט? ווען מענדל געענדיגט די מעשה האט ער זיך געמאכט צו וויין, האט ער געזאגט, מיר אלע זענען געווען אויבן אין כסא הכבוד, מיר אלע געווען אין כסא הכבוד, אויף וואס מען האט אונז אראפגעשיקט דא, מיר זענען אלע פון רבוש ע גידער לעכטן, מיר לעבן, מיר האט קינדער, מיר האט געזונט, אויף וואס? אבער עס וועט קומען די מינוט וועסטו טון וואס מען דארף צו טון, קומט די מינוט און לאזט לאזט אפ די אנטלאפקען און לויפט צו א שטיקל פלייש, טפו זאגט ער איז די הונט וואס דו ביסט וואס ביסטו ווערד אויף די וועלט, מה השם אלוקיך שואל מעמך קום לעיר. שוין, נישט קיין הונט, אונז זעמער דאך נישט קיין הונט, הא? חס וחלילה, אונז זעמער הונט? חלילה וחס! אבער ס'איז כדאי אריינצוקוקן אין רבי חיים וואסערמאן קובץ האורות אין מסכת עשרת יבמות עמוד נ הונדערט פֿופֿציק, מיט וויסן, זייסט אליין מחליט זיין צו ביסט א מענטש צו א הונט. ער זאגט דארטן אזוי שארף, ער זאגט סוף דבר הכל נשאר זיו וקמח אויז וזה שמו כזה כל האדם, וזה כזה כל האדם, זאגט ער א מענטש מיינט איך בין א מענטש, און ירא שמים איז א מעלה, ער איז א ירא שמים, זאגט ער ניין,

מען שרייבט דארטן אזוי אין איין ווארט, ער זאגט אין זוהר הקדוש שטייט אז ווען דער רבונו של עולם האט געזאגט נעשה אדם, האט דער רבונו של עולם גענומען פון אלע חיות תחינת שור, געוועלט ווערן זיין לשון האבן געזאגט שהשור יתן בו תחינת שור, ארי יתן בו תחינת ארי, והנחש תחינת נחש, נמצא זאגט ער דער מענטש שטייט. א מענטש, ער איז א גאנצע גן החיות. זאגט ער, נמצא כאדם אחד, כאדם אחד, בלשון רבי בן חנא וואסערמאן, כאדם אחד היא עולם קטן הכולל בתוכו תכונות כל הנבראים העליונים והתחתונים, ואם כן כוחותיהן של כל חיות רעות שבעולם נכללי באדם, ואין לך חיה רעה נוראה מזו זאגט ער, נישטא קיין גרעסערע חיה רעה. לבד זה זאגט ער, הלא יש לאדם כלי משחית אשר אין לשום חיה בעולם. אט די גרעסטע גבהות, א דיו והדיבור, דאס קען שום חיה נאר ראה האט עס נישט. ומאחר זאגט רבי אלחנן של חיה ראה טורפת, צריך לקושר ושלשלת של ברזל, איז כמה שלשלאות צריכים לעצור בעד חיה נאר ראה כאדם. יעצט א לשון. דער חיה ראה וויפיל שלשלאות דארף מען? זאגט רבי עקישע ברא הקדוש ברוך הוא איז אדם ודאי ברא גם א שלשלת לקושרו שלא יחריב את העולם. רבונו של עולם האט באשאפן שלשלת, ממאי א שלשלת הזאת? זוי יראת השם.

די גרעסטע קלוגער, לא תעמוד לו חכמתו בעת יתקפה יצרו. נאר ירא שמים, זאגט ער דאס האט אברהם אבינו געזאגט לאבי מלך, רק עיין יראת אלוקים במקום זה והרוגני, זאגט ער אפי' א כוונה, וואס טייטש רק, זאגט ער ווייל שזילות יראת השם לא יחסרן שום מעלה מחכם ומידות דרך ארץ, די פלישתים געווען, ווי זאגט מען עס, טאקט מענטשן, ווי אזוי זאגט מען ביי אייך, א איידל, א קניידל, נו, א טאקט, נו, ווי זאגט מען עס, אמן. און יעצט איז מיין האלץ אין טרער אריין, זאגט ער רק אין ארץ השם והרוגני. כ'מיין נישט דווקא די אמעריקאנע אידן, ארום און ארום. אלע תורה זאלן מען וויסן א ירא שמים מה השם אלקיך אשר אני עמך כן בעיר. ירא שמים איז נאר מיט זיך אליין, ר' שלום קעזווילער פלעגט זאגן אז ביי תורה שטייט אין די גמרא אין בבא מציעא פר' א' כל שהי' ובנו ובן בנו תלמיד חכם שיב עיין תורה פסק איז מזרעו. וועט ער זיין אויף באטורא ווייל יש מאין איז נישטא. יש מאין מיינט נישט קיין טאטע נישט קיין זיידע און אפילו נישט קיין לעלטע באבע. איך בין א יחסן א אייניקל א אייניקל מיט א אייניקל מיט א קינד גארנישט מיט נישט. אויף יש מאין איך קען נישט מאגן גארנישט מיט נישט אבער ארום און ארום. ממילא רבותי ווי מען האט גערעדט. אויף ירא שמים, אויף דעם צאלט דער רבונו של עולם, אויף דעם איז די שכר אויף די וועלט, ירא שמים, די תולדות ברענגט פון בעל שם הקדוש, שמעתי ממורי, אז די גמרא זאגט אין שבת קפ נ וואו איימאן דער בתלוסי בשבת ווען ס'ווערט געבוירן בשלישי בשבת, יאיי וועט ער זיין, וואס וועט ער זיין, א תיר וזנאי, א תיר הייסט א גביר, און זנאי הייסט א זינדיגער. א עושר און א זינדיגער? פרעגט די בעל שם א, די תולדות ברענגט אין בעל שם הקדוש אז א עושר מיט א זינדיגער איז א תרתי דסתרי, ווייל שלמה המלך זאגט אין משלי בעדי שזונו בעד קי קלחן אז די אלע זינדיגערס ווערן נאר ארעם, זיי ווערן ארעם, און ווי אזוי א גביר און א זינדיגער? ברענגט די תולדות אז ווייל די טייטש אזוי ווער ס'ווערט געבוירן אום שלשה בשבת ווערט געבוירן מיט א טבע פון א זנאי א זינדיגער, ער ברעכט דאס ווערט ער א גביר.

האט גוט געצאלט די פאטער מצליח זיין, וויאזוי די אייבערשטער זאגט ברוך בשלום בשכר טוב איך צאל גוט ליוראיו פאר ירא שמים, ירא שמים צאל איך גוט, כמו ה' אלוקיך אשר מעמך כי אם לירא די אייבערשטער צאלט גוט אויף ירא שמים, ירא שמים ווי מען האט גערעדט דאס איז גדרים אין ירא שמים, ירא שמים תפארת שלמה זאגט ואתנפל לפני ה' כראשונה ארבעים לילה די וואכעדיגע סדרה משה רבינו מוכיח כלל ישראל ואתנפל

פארשטייט? ער האט געוויינט, ער איז געווען א מלאך פערציג טעג. ער האט געוויינט, ס'האט אים געפעלט די מלחמת היצר, ווייל כי אם לי יראה ירא שמים מיינט דאך נאר עקשן. ווי צו זאגן ירא שמים דאס איז איי שמים, איי שמים דאס איז עקשן. עקשן דאס מיינט ירא שמים. עקשן פארק, דער עולם ווייסט דאך ביים דייטשע עקשן פארק, יא? עקשן, נו. עקשן. די עולם ווייסט וואס הייסט עקשן, מען ווייסט נאר נישט מיט וועמען. מען פארשטייט משה רבינו האט געזאגט ואתנפל לפני ה' ס'פעלט נאר פערציג טעג אין לעבן, ער האט דאך געוואוסט אז די תכלית האדם בעולמו איז דאך נאר אויף צו ברעכן דעם יצר, נאר אויף ארבעט מיט זיך, ווי האט ער געזאגט דארטן איז געווען דארטן א שניי, דאך איז דא אסאך שניי דארט, און וויאזוי צולאזט מען די שניי, מען גיסט זאלץ, מיט זאלץ צונעמט מען די שניי, די זאלץ צונעמט די שניי. שוין די זאלץ איז נעבן די שניי, אבער די זאלץ מאכט לעכער אין כביש, מאכט לעכער, ס'איז שווער צו פארן, מ'קען נישט פארן אזוי, ס'איז דא לעכער, גרויסע לעכער, מ'קען נישט אזוי פארן, נו וואס טוען אלע, מ'פארט ארום דורך א קאלוסן אזוי ארום, און האט מען געשיקט איינעם צו גיין פאררעכטן, מען האט געשיקט די רעגירונג איינער גיין פאררעכטן דארט, און ער איז געשיקט גיין פאררעכטן דארט, און איז ער אויך געפארן ארום און ארום.

דער עולם דא וואלגערט זיך און די בעטן וואלגערט זיך חופש יצחק מהישיבה חופש יצחק און נישט אבד לך וויסן אויף יראת שמים הייסט בעטן זיך גיסן די הארץ אויף יראת שמים זיך בעטן אויף יראת שמים און רבותי וואס מ'האט פריערט גערעדט גדרים און יראת שמים גדרים און יראת שמים דאס הייסט יראת שמים יעדער איינער בדידי דמנה יששכר ברענגט והיאמר שמוע את ישמעאל קדשם אלקיך ואזנת למצוותיו.

ער ברענגט רבי יער'ס דבש, רבי שלמה, דער הייליגער יער'ס דבש, ער ברענגט דארטן אז ווען ס'איז געווען, שטייט דארטן אין אייכלער, מ'האט געזאגט יענע וואך גדר דרכי בגז, גם כי אזעק ואשמוואי סוסים טלוסים, גדר דרכי בגזיז, זאגט ער אזוי, די אמת איז, לולא חסד השם, און פארוואס זאל מען אננעמען דיין תפילה בכלל היינט? ס'איז דאך פארמאכט אלע טויערן, גדר דרכי בגזיז, אבל. אזוי איז טבעל באמת, טוט הקדוש ברוך הוא בריחה ברזל גדיה, דער באשעפער שיסט אלע בריחה ברזל, והי' כאשר יעשה גדרים גדולים להם בירא שמים, שיקט דער אייבערשטער די גדר הדרכה, דער באשעפער ברעכט אלע בריחה ברזל, און א איד מאכט א גדר אין ירא שמים, גדר הדרכה, גדרים אין ירא שמים. מ'וועט יעצט מאכן א טעות כללית וועט מען מאכן יעצט א טעות כללית דארטן ווען מ'וועט דארטן אראפ מ'נעמט דארטן אראפ דאס איז פערציג טעג פאר ראש השנה נעמט אראפ כללית מיט עין הרע'ס מיט מנהג דא. מ'זאגט נאר איינער אהן קומען צו בית ישראל אמאל. דא בעט מען אויף דעם, פארשטייט זיך ס'איז אבער ווען איינער איז אריינגעקומען צו בית ישראל און מ'זאגט עפעס א באבע האט ער מ'זאגט ער האט עין הרע האט ער מ'זאגט ער האט עפעס יחד זאגן די גמרא זאגט אין בבא מציעא אז רב איז אריינגעגאנגען אין בית העלמין האט רב געזאגט דארטן אז תשעים ותשעה נײַן און נײַנציק פראצענט געשטארבן פון עין הרע און איין פראצענט בדרך ארץ דרך כל הארץ האט ער מ'זאגט ער האט עפעס יחד זאגן נײַן און נײַנציק פראצענט געשטארבן פון עין הרע זיי האבן נישט געהיטן די אויגן גיי היט די אויגן און האק נישט אין קאפ אריין. אבער דא אוודאי אונז בעט מען יעדן טאג שטאט צו ליינען מהר א, שטאט צו ליינען מהר א, אבער צו וויסן אין די טעג מען בארבעט עס איז טאקע סוף יאר מען נעמט זיך מען נעמט זיך דא בעטן אויף איין ארעט וועט נעמען אביסל אויך סוף דא אויבן אויך האט מען נאך צו זאגן ארום און ארום, דער קאזשניצער מגיד זאגט אז ס'שטייט א פסוק אני אמרתי אלקים אתם און דער עולם געדענקט דעם פסוק אני אמרתי אלקים אתם זאגט דעם עולם אני אמרתי אלקים אתם ובני עליון כלכם.

אני אמרתי אני אמרתי אלקים אתם, דער מדרש זאגט, דער מדרש זאגט, אין קורין לאדם בשמו, א א מלך, א מלך עט דיר רופן אויף זיין נאמען? קיינער עט דיר נישט רופן אויף זיין נאמען, ער האט א נאמען, קיינער רופט זיך נישט אויף, קיינער רופט זיך נישט אויפן נאמען פון מלך, מען גיט נישט קיינעם נאמען פון מלך, און דער אייבערשטער זאגט כ'האב אים קיו גערופן אני אמרתי אלקים אתם.

נאר וועגן איין זאך ווייל הלכות כדור און טומאת זין זאגט דער קאזשיצער מגיד ועל שי יש לכם יצר הרע שמפיל אתכם די חמדה זה תאוות גשמיות און וזה נקרא מיתה שנופל ממדרגותיו ואינם מתייאשים אלא לוחמים כנגד היצר הרע ומנצחין אותו דערפאר הייסט איר אלוקים. נאכאמאל, אני אמרתי אלקים אתם זאגט דער אייבערשטער פארוואס רוף איך ענק אן דעם נאמען אלקים? נאר וועגן איין זאך ווייל אויך ענק אדם תמיסין, ווייל ער האט אזעלכע תאוות שפלות, מען פאלט אריין אין אלע שפלות און מען לאזט זיך נישט, נאר וועגן דעם הייסט אלקים, זאגט ער קים אלקים תשא קדשן צום מגיד, שטארק זיך דו ביסט יעצט אלקים שופט הארץ, דו ביסט יעצט דער צדיק גוזר הקדוש ברוך הוא מקיים הקדוש ברוך הוא גוזר וצדיק מבטל, קים נאכאמאל, א מורא'דיגע ווארט. אני אמרתי אלקים אתם דעם נאמען אלקים קריגסטו נאר פארוואס וועגן איין זאך ווייל אכן כרדם תמיסין נאר ווייל די ווייל יצר'ך און יצר הרע מפיל אייך און די חמדה די תאוות שפלות נאר וועגן דעם ביסטו אלקים ווייל די האסט און ווייל איינער מוז יא האשעם אלא לוחם כנגד היצר הרע מנצחים אותו ותקימו אלקים שטארק זיך די וועסט יעצט שאפן תרועות צייט די גוזר הקדוש ברוך הוא מקיים יעדע איד. און גערעדט אסאך מאל, רבי ישראל שמעון קאסטעלאניץ איז געווען ביים בית אברהם פארן קריג, געווען א שארפער רבי, האט ער געזאגט אז דער בית אברהם איז געזעצן ביי א טיש, איז געווען עפעס א טיש, איז געווען פייער, האט קיין ווארט נישט גערעדט, ניט געקענט שרנן, נאר האט נעפאכעט מיט א מעסער, האט ער געשריגן אויף אינמיטן טיש, אז עס גייט א בחור א אינגערמאן גייט אין די גאס, און ער קען נישט היטן די אויגן, און ער היט די אויגן, איז ער גדול מבעל שם טוב ותלמידיו. האט ער געשריבן, גדול מבעל שם טוב ותלמידיו, אני אמרתי אלקים אתם מלאכים כבדים ותמיסים, ווי ס'ווערט פון א מענטש אין א מינוט. חתם סופר זאגט די וואך א מאמר וואס מ'קען זיך נישט ארויסזאגן פון א פחד פון א ווארט, ער זאגט למען יאיר בימיכם וימי בניכם על ארדואן שאיש בעל שם לאבותיכם ולא זז להם, אין חזל שטייט רש י ברענגט א דרשת חזל אז שטייט נישט לא זז לכם, אז שאיש בעל אבות שם לאבותיכם ולא זז לכם, וואס הייסט לא זז להם? זאגן חזל, מכאן רמז לתחיית האבות, תחיית המתים מן התורה, לא שש להם, לא ישבש שם לאבותיכם, לא שש להם. פרעגט דער הייליגער חתם סופר, אז עס קומען דא צוריק אברהם יצחק יעקב, זענען אונז אפילו קיין מערש געזארגט נישט. דאס איז א לשון פון די גמרא אין מסורה דף ה, כ מי שלא בונה לעולם, ווער וועט קוקן אויף אונז, אויב עס הייסט אברהם אבות הקדושים קומען אן? זאגט דער חתם סופר, ניין, היינט אז מיר האלטן טויזנט זיבן הונדערט יאר נאכן גלות, אריבער א זיכער זיכער תניעות וגליות וצרות וואס כביכול זיי האבן עס נישט געהאט, זענען אונז גרעסער פון זיי? איך זאג אז עס איז שווער עס איבערצוזאגן. זאגט מיין ירבי ימיך און ירבי בית גדלי' דו ביסט גרעסער פון זיי. א לשון פון חתם סופר, פרעהן און מנורין, מיט אח אוחה מאירה, אחר קיבוץ גליה שסבלני אלף וזיין מאות שנים. ביי זיינע יארן איז געווען טויזנט זיבן הונדערט יאר, היינט איז שוין נאך צוויי הונדערט יאר וואס אידן זענען אריבער צרות שלא היה מהיה מאז היותו לגוי, אבער ער זאגט אין טויזנט זיבן הונדערט יאר גליות וועט נהיה זו אל מלכות. וזה! די וואס מיר זענען אריבער אזעלכע צרות דאס איז שקר נגד צדקתם ודאבות שלא יאורו להם צער עת נהיה בגלות, א פחד פון א לשון, זעה כוונות למען יראה בימיכם ומאי בניכם, אשר נשבע ה' נפשכם לעשות להם שהי' תחיית אובות, זעהן קומען די אובות, אבער אפילו אויך ירבה וישגד לימיכם עליהם, אונז זאל מען זיין גרעסער פון זיי, א נורא נוראות דיגע לשון. ירממה, ואת זה אלוקי מי השמים אל הארץ כלומר שיתני את הגל גל אמצע ווען איינער האט השגות ווייסט ער וואס איז הקדושים איינער האט השגות גיב א קוק ווי א מענטש פארמאכט די אויגן גדול הוא מבעל שם טוב ותורה א מענטש אין רבותי ווי מען האט גערעדט שטארק שטארק די גדרים אין ירא שמים טאקע מען וויל דאך אנהייבן א זמן ווי ס'דארף צו זיין און ס'פארקאטשקעט נישט די זמן און מיט ירא שמים

און מען קומט אהן ארץ ישראל די געלט איז נישטא, איז מען חיוב צו באצאלן צו נישט? איז א שומר חינם, שומר חינם, מען האט נישט געצאלט, שומר חינם איז פטור א גניבה ווי א וויידע, יא? אבער איך ווייס נישט וואס דאס איז, אפשר איז עס א פשיעה? אפשר איז עס א פשיעה? בקיצור איך פרעג רבי טובי' ווייס, רבי טובי' ווייס גענטפערט אזוי, אז ס'ווענדט זיך וועלכע רעקל ער איז געגאנגען, צו א לאנגע חאלאט צו א האלבע חאלאט, טאמער ס'איז געווען א האלבע רעקל איז עס א פשיעה,

האט דער בעל אגרות בצלם געענטפערט אז די תשובה איז געווען חתם סופר אין פרעשבורג ווייל דארט איז מען געגאנגען האלבע רעקלעך אבער דא האט מען געהאט א לאנגע רעקל, פארוואס איך דערצייל די מעשה רבותי לייק אפ, איך רעד נישט אויף קיין האלבע רעקלעך איך רעד נישט אויף קיין לאנגע רעקלעך אבער וואס איז געווען די מעשה ער זאגט צו איינער עס איז אראפגעפאלן געלט אין הויז זאגט מיר רבי איד גייסטו א לאנגע רעקל האסט א גדר האסטו קענען זאגן בין א אונס אריינגעפאלן געזען נעבעך נכשל.

איז נישטא קיין גדר, איז עס א פושעי א נישט קיין אונס. מ'האלט דא, מ'האלט דא, מ'האלט דא, אט אט אט, אט אט אט חודש אלול, אנדערע וואך בענטשט מען שוין חודש אלול. דא אין מאה שערים ווי מ'רעדט שוין אסאך מאל אין ספר חסידים שטייט, רבי דוד חסיד זאגט עס כמה וכמה פעמים, אז שכר המצוה ביי אלמן לקה, אויף א גדר ירא שמים, איז דאס שכר אויף די וועלט, דער אייבערשטער רחמנות מרוב רחמיו יגדור בעדינו, מיר זאלן צו געבן א כסירה ואכסימא טובה לנו לכל ישראל.